Me mama Kwadba ba nature servant Asoɛyɛ so Edian ne Nana Akua Adepa Gaagai ɛme sɛ mo nnim me dada ɛnɛ dɛ me nko ara na me nam yɛ wɔ nnuro bebree a yɛ mpaa ho ntoma nkyerɛ mo ɛnɛ yɛ da foforɔ koraa yɛ bɛ pa ho nyinaa ntoma akyerɛ mo fisɛ bi wɔ mu na sɛ wo hia bi a na ɔbɔ mmɔden ara afrɛ me pakyɛw yɛ nuanom mmarima yɛ ba mo so ɛyɛ mmarima adwuma yɛ dɛ na nya deɛ wo fa a yɛ sɛ deɛ purposely for mmaa nko ara ɛyɛ firi wo tirim w'adwenem kɔsi wo nan ase ɛyɛ wo ho adwuma. Ɛma w'atenka no so ba soro, na ɛma sɛ ade no sɛ esua koraa mpo a, wotumi de ɛyɛ adwuma. Enti wotumi nom for sɛ worekɔ adwuma mpo a wotumi take. But sɛ akɔnnɔ no ba sɛ wopɛ sɛ wobɔ adwuma no a, wobɔ no yiye ma ɔbaa no ani gye. Ɛma yɛn anigyeɛ wɔ ha yi ara. Sɛ wode awura dan mu a, Ɛnoa ne afepa kakra a wobɛbu de ama yɛ. Na meresɔ akɔ biom. Fibroid yɛ adeɛ a ɛha yɛ adwene bebree. Fibroid nti obi akɔ awareɛ mfeɛ bebree ni, wɔnya awoɔ na wawo. Yɛwɔ aduro a yɛmfa sekan nka ho, ɛbɛ melt fibroid no bi ama no aba abɔnten ama wo nso so woanya yafunu awo ba. Fibroid da ɔbaa so a, me no mmienu di adanseɛ sɛ, ma wo kunu mu afepa sɛn ɛnyɛ adwuma. Ɔne wo nna firi anɔpa to anwummerɛ. Nyinsɛn ntumi, na sɛ epue mu koraa no a, ebetumi nso so asɛe. Ɛnna ahemfie ho hia yɛn. Aane, me nua mma, ahemfie no, ɛho hia yɛn pii. Sɛ ɔhene ba ahemfie na sɛ ahemfie hɔ ayɛ fi anaa ahɔho a wɔbɔ awura na sɛ ahemfie hɔ ayɛ fi a, fa no sɛ ɔbɛka sɛ ɔbaa simma, wonni wo ho di. Woresiesie wo ho wɔ abɔnten no, na inside hɔ, under canoe hɔ no, ghetto hɔ no, woreyiyi hɔ nneɛma, ɛhɔ ntampe ntampe no woretwetwe asie. Ɛwɔ sɛ hɔ yɛ kumaa, na ɔhene bɔ wura hɔ a, pie no koraa yɛ den ama no. Enti mo nua, ma mewɔ mo ho nsodwoeɛ wɔ hɔ. Ɛno ara ne sɛ, wobɛnonom bi, wode bi bɛhohoro hɔ, ɛno ara no no. Na sɛ ɔhene bɔ wura ahemfie hɔ a, ne werɛ bɛfi no kyawkyaw wɔ ahemfie hɔ. Ɔkɔ a, ɔbɛsan nso aba bio. Na meka no, menkasa nwiei. Yɛka no sɛ ebia stroke, wowɔ stroke, na nso mfeɛ bebree ni. Sia na ɛba, ɛbaa yɛn nkyɛn, ɛde bosome, ɛde bosome mmienu, bosome mmiɛnsa, ɔbaa the nature servant, ɔwɔ ho aduro. Yɛgye to mu sɛ aduro bebree wɔ system no mu, obi a edi aduro ho adanse, na mo a monim abaawa no, monim ne nsa ano adwuma, na mo a monim no, ɛnyɛ spiritual ayi nko ara na wɔyɛ, wɔyɛ physical nso so ka ho, sɛnea ɛbɛyɛ a nnipa no, wosa wo ho yadeɛ wɔ honhom mu no, na wosa honam ani nso ka ho. Enti sɛ wowɔ stroke, na sɛ ada wo so akyɛ mpɛn bebree sɛ wo nsa na ɛnyɛ adwuma anaa wo nan na ɛnyɛ adwuma anaa w'ano akyim anaasɛ wontumi koraa nkeka wo ho koraa na woba n'asorɔeɛ so a, ɔbɛhyɛ wo ama woanya ahoɔden. Aane, na me sɛ ɛba biom. Yɛfrɛ biribi te sɛ mmaa, yɛwɔ candy, gonorrhea, syphilis, yɛwɔ ne nyinaa wɔ hɔ. Ɛka ho bebree na ɛma mmarima, wɔn mmarimayɛ no nso kɔ fam. Ɛka ho bebree nso so na yɛn mmaayɛ mu no, yɛahemfie no, ɛkwan no yɛ kɛseɛ. Sɛ wopɛ sɛ ahemfie no ka kyom, ketekete na wosa mogya no mu nso yareɛ firi hɔ a, woba the nature servant hɔ a, ɔno ɔyɛ herbs, ɛnyɛ aborɔfo duro. Yɛhaha mma yi ara na wɔakɔ nwura mu, wɔkɔ kwaeɛ mu tuu na wɔakɔtete na wɔde ayɛ aduro de ahyɛ yɛn. Ɛne yadeɛ a ɛkeka ho a yɛmmɔ din. Yadeɛ bi wɔ hɔ a, yɛntumi mmɔ din wɔ ha sei. Sɛ wowɔ saa yadeɛ no nyinaa no a, sɛ wopɛ aduro a ɛbɛtumi asa ne ntatahweɛ a, woba the nature servant asoɛeɛ so a, wo nsa bɛka bi. Screen no a wohwɛ no, numbers no na ɛgu so. Mepaakyɛw bɔ mmɔden na peke. Ne frɛ. Aduro no mfa ho ne baabi a wowɔ. Sɛ wowɔ abrokyire, sɛ wowɔ African countries biaa, sɛ wowɔ Ghana ha sei, baabi a wowɔ biaa delivery so yɛ adwuma. Yɛbɛ sɛnde ama wo. Meda mo ase, da foforɔ yɛbɛhyia. Ok aha yɛka wo ho mu asɛm yɛne yɛ maame atena ase yɛbɛdi nkɔmmɔ yɛba abɛsua adeɛ mesrɛ wo mfa w'ani no nya aboterɛ bue wo ho mu bue w'adwene mu na fa di yɛakyi menim sɛ yɛnwie no na woatumi asua adeɛ de abɔ wo bra. Credits no deɛ ɛyɛ waa wo dea, obia ntumi ɛnfɔɔse wo, but me deɛ m'adwene mu no megye di sɛ nka wode bɛakɔhwɛ nsɛnhunu a ɛnfa mfasoɔ bi deɛ biara mbrɛ wo no, sɛ nka wode sua adeɛ de bɔ wo bra a nka ɛbɛboa wo ara na ɔkyena bi wo so woaka sɛ ɛnam abaawa nkyerɛkyerɛ so nti me so mayɛ nhyira. Subscribe me nkyɛn hɔnom bell no a ɛwɔ hɔ no mia so. Womia so a yɛngye wo sika ɛyɛ free subscribe no ɛyɛ free womia so a video bi a yɛde anim atum bi a wo nsa ɛbɛtumi aka afei nso ɛɛm mekyia Rev Kankam aseda ɛnka wo baabi a wowɔ biara nhyira ɛndi wakyi ɛnyɛ wo a nka agya na yɛnhui nka yɛnhui wo nhwɛm wonam nhwɛm Sika fam biribiara no wo support yɛn Nyame ɔnhyira Amen ɛne odwuma pa a woyɛ ma Ghana man ma Papa baba wo so Okay Akɔ aba yɛɛ gya Gya bɔkɔ deɛ Ɔbɔ adeɛ adom ma ahoɔden paa Yɛayɛ ka pee saa mm Okay mayɛ okay Makyia adɔfoɔ no a. Me hyia yɛ subscribers yɛ channels no nyinaa subscribers mo yɛ cherished to us m'ani sɔ mo paa sɛ ɛtɔ da a obi wɔ hɔ a ɔhwɛ yɛ video na sintɔ ketewa bi ba ho a na wafrɛ backstage na wa correct yɛn twa mo puse sɛbi Mo se yɛnsi yɛn ntoma gu fi nhata badwam na mama hu sɛ yɛka makyere etie a yɛ subscribers mo yɛ ade yɛfom a mo frɛ yɛn ka kyerɛ yɛn nyame nhyira mo paa mekyea yɛ maame akyerɛ bruwa baako pɛ ɛɛm mother of one day TV meda mo ase nadaroma ɛna mo te me nɛ ɛɛm I owe her a lot mentimi nka dea mede bɛma no na mekyea Me kun ne n'abusuafoɔ. Mekyea me papa Kofi Bawa ae Oluman baako pɛ ne se sɛ wohwehwɛ me backbone a wohu me papa a ansa na woahwehwɛ me kun. Mekyea me papa no ɔno ankasa ɔno ara na ɔwoo me na ɔno na akyerɛ me sunsum mu wiase nneɛma. Meka sɛ mekɔsuaa wɔ obi hɔ a metwa atorɔ nanso yɛkaa payɛ ne duadane a mesua firii ne hɔ. Wɔn na ɛde kyɛɛ me deɛ na ɛwɔ fie, ɛna maa me yɛɛ ho amammerɛ, ɛne ho amanneɛ, ɛna ɛboreaa me. Mekyia no, mesrɛ nkwa tenten fi Ɔbɔadeɛ Agya hɔ de ma no. Na mo a mohwɛ me so, mesrɛ yiedie, animuonyam, nkwa a ahoɔden wɔ mu, sɛ mo ne mo asefoɔ nyinaa nyɛ mo deɛ. Amen. Amen. Na yɛda ase ɛne ɛɛm nhyira a wode ɛhyira yɛn Nyame ɔhyira mo ɛna mekaa sɛ ɛmfɔɔ w'ani hɔ credit no ɛwɔ wo deɛ wonya wo nkrama a ɛɛm yɛnwie no na wayɛ ɛɛ nhyira Ma Papa hɛ ade bi twetwe maso na mewɔ adamfo bi mahwɛ Mahwɛ no ara no asɛ meyɛ hu biribi na ɛmaa me this topic sɛ no ɛwɔ sɛ menya nkyerɛkyerɛ mu yie nti na ma me ɛreba ho nansa no. Okay. Me deɛ mato no din sɛ ɛɛm family ɛɛm bloodline pattern. Okay. Ɛkyerɛ sɛ abusua mu. Akɔyɛ sɛ ɛyɛ ade a ɛwɔ abusua mu. Okay. Te sɛ na ɔfa no sɛ ne wɔfa binom nsa. Mm-hmm. Ɛɛm, obi so baeɛ, obi baeɛ, ɔbɛnom nsa. Mɔfa bi so baeɛ, ɔbɛnom nsa. Mm-hmm. Nti akɔyɛ sɛ ɛwɔ abusua mu. Aka ato mu sɛ mede menom nsa, mefa nsa kama no da. Okay. Mefa no sɛ me maame abusua mu, first, first borns nyinaa yɛ akwansapafo. Okay. Enti me mmu so a mebɛyɛɛ first born no, maka ato mu sɛ me mma pa boɔ te hɔ sɛ me nso meyɛ dɛm, mete yie, mennuru mmɛka wɔn ho. But na wɔmfa no sɛ akwantuom, makɔdu akwantuom, biribi asi na yɛayi agu, yɛayi nneɛma ato abɔnten, makɔda street. Asɛ ɛyɛ ayɛ similar to akwaseampafoɔ no, Because me kɔɔ street no menya obi ama no amboa me nti ebia Ɔdze Dettol na akɔdware. makɔkɔ mo na mede makɔ nom nduwa yi mabɛka Dettol Okay. mabɛyɛ kwaseanklebenyi Okay. nti akɔyɛ sɛ ɛyɛ ebusua adeɛ but ɛ ɛba no in different ways Okay. nti mepɛ sɛ mibisa sɛ ɛno no ɛyɛ agyinayɛ bi anaasɛ. Ɛyɛ nnummeɛ bi a ɛma obi de aka ato abusua no so and maybe sɛ wotie me yi na wokyerɛ yɛn kwan a yɛbɛfiri mu. Saa nneɛma no ɛha yɛn but nnipa bebree adwene nkɔɔ so saa nnummeɛ no. Okay, ahyɛnsodeɛ a ɛwɔ abusua mu so blood line and family pattern okay. I think sɛ mmerɛ bi me ne wo yɛɛ video bi mekaa ahyɛnsodeɛ a ɛwɔ m'abusua mu me papa akyi sɛ mmaa no ho ɔfɛ but yɛnkɔ awareɛ sɛ meka kyerɛɛ wo ok me nso me blood line pattern a mekɔhuu wo mu no no wahu ɛna me reverse me deɛ one yɛwɔ abusua no bi wɔ hɔ a ɛmu mmaa wohu wɔn a wontumi nhwɛ wɔn mmienu. tuntum no yɛ tuntum tsetɔɔ fɛfɛfɛfɛfɛfɛ, na obodur fie no, ne nyina ara nye no maame na etse, so wonntum nnkɔ awaryɛ. Ntsi nka meyɛ ayɛ sɛ maame no na ɛyɛ ne mma no, anaa asɛm na ɔwɔ fie. Yɛwɔ ebusua bi wɔ hɔ a, mmarima a wɔwɔ mu no. Agye me dan me nua mmaa. Ɛmfa ho ne mmɔden a wobɛbɔ, wa wonya klɔke thirty eight, forty ɛwɔ sɛ wo dan wo nua mmaa. Mmarima kɔhyɛ mmaa ase ma mmaa di yie. Tie a sista mpakyɛw nka me se me frɛ bisa sɛ ɛyi me ba no a akwadaa yi a mede no too wo yi asɛ ne school fees. Nti na bɛɛma no nkowɔ sɛ wɔne no hwɛ no wɔ faase foɔ no akɔyɛ the other way round. Bi yɛwɔ abusua bi wɔ hɔ a sika wɔ fie hɔ nso ɔne nnipa nyɛ dɛn nkyɛ deɛ ɔbɛtumi aka ara nya bebree. Yɛwɔ abusua bi nso wɔ hɔ a baako foɔ kɔ outside kɔ yɛ ayie no ɛma nnipa ne ɔmo ayarefoɔ nyinaa tu kwan ɔmo nso adi yie. Ɛdeɛn na ɛsiiɛ? Discipline a ɛwɔ nnipa ho ka ho. Self-discipline ka ho. Gye tom sɛ wobɛtumi ayɛ. Woyɛ ɔbaa a, woma w'asi so. Wotwa w'ani hwɛ w'akyi a, wo maame akyi no, wo maame ankasa koraa, moyɛ mako mako seven, mmienu pɛ na ɛfi one mother, one father. Mo a moaka nyinaa su no, obiara ne ne papa. Nti wodeɛ woasi wo bo sɛ. Wonwaree a wonnwo, ɛno nti womfie kwae mu nti wonnwo anaa? Mfiase bebree bi wɔ hɔ sɛ mmɛ menwaree a monnwo da esiane sɛ abusua asɛm nti, mo ne yɛ da fie nti wokɔ wo sɛ king wonnya kunu nware na afei w'atena ase ama ne mmerɛ atwam. Na sɛ ɔkɔwo nso a na akɔyɛ sɛ ɛya. Wɔkɔdi line no so. That's it. Enti deɛn na wo saa nipa no bɛyɛ? Me me discover ne deɛ wɔ m'abusua mu no, wo hwɛ yɛ previous videos no deɛ wobɛhu sɛ meka sɛ mɛkɔyi me tifi ase o because seisei na wɔyɛ saa apam no na menni hɔ. Age sɛ twam, I was never there, nti na mebisa nsamanfoɔ no a wɔn awu kɔ no a wɔn yɛɛ saa apam no sɛ, sɛ nka ɛnyɛ yie a wɔn nhwɛ me mu na mo nhwɛ sɛ nka mɛ pene so anaa, and always no yɛ di bem wɔ mo anim. Sɛ wɔn angye antom a wontumi nyɛ, sɛ wotumi invokee wɔn. Sɛ me frɛ me nana fie nsamanfoɔ, me maame fie nsamanfoɔ, me papa fie nsamanfoɔ, papa no nyinaa sɛ mo mmra, abɔnefoɔ no nso mo nyina me benkum. Na apam a ɛsii wɔ abusua nim sɛ mo bɛma mo asefoɔ ayɛ fɛfɛɛfɛ, ɔbɔ retwa mu asuo baa nie, na yɛ deɛ yɛ nnya kunu, yɛ nenam hɔ saa a mo yɛ saa apam no, mo gye ni sɛ na nka me me wɔ hɔ bi a nka mɛpene so anaa? Sɛ mo nim sɛ me mpene so deɛ, ɛnneɛ me ne me mma yɛ wu yɛ ti afiaseɛ. Eyi yɛ ti fi aseɛ. Hwɛ, yiyi break and loose and break and loose. Point yi ne ɔmo ankɔ ɔmo language a they will still come back. Nti mpaebɔ korakorakora. Wobeyi ɛkwa wohu sɛ ɔmo betwe ɔmo ho ama wo na wabɛsen. Wobɛsen a wobɛkɔ akɔware. Wate aseɛ? na wɔn akɔ blɔk mfimfini, sɛ awareɛ no deɛ ɛnhyɛ mfimfini, nti w'akyi ne w'anim na wɔn aka w'ahyɛ mu, nti ɛpem so pem so pem so na sɛ ɛwɔ sɛ wobɛ fie a wobɛba no na wogyina mfimfini, afei efie pono ato wɔn mu, awareɛ sɛ pono nso ato wɔn ho, anhwɛ yie a wobɛka street so, nti sɛ wohu wɔn language a. Me maame akyi na saa problem no fie. Me maame akyi nsamanfoɔ na mɛfrɛ ɔmo na mebisa ɔmo sɛ, deɛ akɔba sɛ nnɛ abaawa mete ha yi, adɛn nti na mentumi nkɔ awareɛ ase na sɛdeɛ me setie, me ho fefeefe yi na maka faako a mentumi nkɔ awareɛ ase. Mehwɛ me ne me nuanom nyinaa a, yɛka mmaa a ɛware a nka yɛsee ɔmo, yɛbu adeɛ, yɛbrɛ yɛn ho ase, yɛnim ade yɛ. Nso ade, yɛn maame anko aware na wɔwoo yɛn dufɛn dufɛn dufɛn. Sɛ efi yɛn papanom akyi na baako deɛ bɛsan ama no aka abom ma no ano ayɛ den a, aburofoɔ no nyinaa tumi gye tom kɔyi wɔn ti firi aseɛ. Maame no ankasa tumi gyina solely sɛ ɔkɔyi ne ti firi aseɛ no mu yie kɛkɛ, maame no bɛpae saa adeɛ no afiri ne so pɛ, ne mma no nyinaa aseɛ na so because n'akyi na ɛfiri deɛ a ɔyi ne ti firi aseɛ, ɔpae firi ne so a, ne mma no ayɛ free and gradually no wɔn ani bɛba wɔn so na nneɛma apɛke na wɔayɛ free. Nti blood line pattern sɛ ɛkɔba sɛ wo wu abusua mu ahu sɛ mmarima a ɛwɔ mu no kame ayɛ sɛ mo yɛ yie kɔ mo anim aa forty fifty na mo te ba fam a mo aka fam hɔ forever a get to know sɛ obi ne mo wɔ competition a wɔ se ɔdi nse aka ntam sɛ ɔwu o ɔte aseɛ o. Saa yafunu a ɛwɔ wo mu anaasɛ barima a ɔwoo mo no, ne mma mmarima, ɛnsɛ sɛ wɔklɔke owura fifty years adi yie. Ebia na barima bi abu ɔbaa bi kwasea, na ɔbaa ko no maame aka ntam ato saa barima no a ɔyɛɛ saa adeɛ no so. Enti, mo marriage mu no, Sɛ mudi yiye sɛ dɛn benya forty years de kɔ fifty a ɔyere nnya awo a w'adwuma bɛsɛe na abɛdan wo yere. Saa time no nso na ɔbarima bi ahia sɛ ne yere yɛ dɛn wɔ ne ho because aka kakra na wakɔ pension ne ne ntade hyɛ mu barima bi anyini du stage bi a n'atade hyɛ koraa ne yere na ɛkɔrete no as adeɛ no ayɛ spiritual ɔho barima bi anyini ɔnya du fifty sixty bi kɔ no a wɔn check wo kunu yi anhwɛ a ɔbɛdane ne trouser ani apue abɔnten. Why Kyeku Kwi oyi ataadeɛ no amoa ma ɔde bɛpie abɔnten but when a woman is with you a all the time ɔ make sure sɛ oh daddy anaa me wura w'ataadeɛ no asɛ akyeɛ o asɛ w'adane no oh hum manhu no wa wa correct no nti saa adeɛ no si pɛ na ɔbaa mu hu pɛ na wayɛ kwasia mpanin afei wo a na abɛkɔ dwa so akɔdi dwa yɛbɛba na wo si wo nneɛma o mma koraa bɛyi wo ama woanyɛ lucky a na yɛ yiri mmom a nkɔbɛtena ho no na yɛyi no afiri hɔ. Yɛma no ngyaa wo a na yɛkum no afiri hɔ. Wowie ɔbaa biaa nware because ɛbɛyɛ so scary asɛ obi a ɔne ne yere yɛ kama sɛ baa no sɛn. Wonni ɔbaa papa biaa ngu place sɛ ɔbaa no. Nti saa nneɛma wei nyinaa yɛ nneɛma a ɛyɛ adeɛ a a take place before a woyɛ bɛwo. Nti sɛ wo sɔre na woyɛ abranteɛ na wo check wo papa akyi na wo check wo maame akyi na nneɛma bi nntotɔ yie a nante sɔre. Yesu mu nantenante a mubenya beye mo a munni tumi pa no na ɛka saa asɛm no. Hwan na okura tumi pa a ɔbɛka akyerɛ obi sɛ, Nneɛma a ɛreto wo wɔ abrabɔ mu nantenante, wubenya beye? Mete sɛ obi sɔre gyina baabi reka sɛ, Wokɔ a bisa Nyame sɛ ɛyɛ deɛbɛn deɛbɛn kuro sie sɛ deɛn, Nyame nso yɛ bɛku wo. It's never true. Sɛ me nananom akrati problem ato m'akyi. Wɔ aber a me yɛ nwoo me maame, yɛnwoo me maame maame, na abɛtɔ me so, na problem no de me rekɔ emumguaseyɛ mu, na me invokeɛ mo spirit sɛ, whatever took place at that time na menni hɔ nti, mereka akyerɛ mo ɛnnɛ sɛ me, me bo adane firi me tsiri so, monyɛ m'adeɛ back a, I don't think sɛ Nyame bɛ, obebefu me. I am doing it for a right cause but not for a wrong cause, nti obisa is for a right cause. Wo Bible yɛ abisa sɛ, Wo wo maame awu anaa wo papa awu anaa wo nua bi awu na wopɛ sɛ ne wuo no a ɔwuiɛ no kyekyere no a, ɛma menim yɛ. Wobɛkyekyere no, na menim sɛdeɛ yɛkyekyere wɔn a nka makyekyere me fiefoɔ deɛ, ɛde wɔn ahyɛ tuo mu abɔ m'ase. Yɛnim ɛno yɛ. Na mmom the reason behind it sɛ nneɛma bɔne bi akɔ so wɔ abusua no mu. Nneɛma bi rekɔ so wɔ abusua no mu. Mehu nneɛma bi a ɛnyɛ normal with others, na mepɛ sɛ meyɛ ho abisa sɛ ɛbaa no sɛn. Obi tumi kɔ na yɛaka akyerɛ no sɛ mmere bi atwam wo papa kɔfaa obi wɔ nwuram. Nyinsɛn baeɛ no, wɔse ɛnyɛ ɔno noa, enti ana ɛdam aba fie hɔ. Enti ɔbaa no de honomeɛ domee a tumi a ɛhwɛ nwura Forest so yɛ dambo a na wɔte abusua no mu. Emu mmarima bɛba abɛnyina gu baabi. Afei woka nyansasɛm koraa a, yɛhunu sɛ ɔyɛ kwaseɛm panin. Yɛse maame bi kɔdii obi kunu akyi, yɛkaeɛ kaeɛ kaeɛ kaeɛ kaeɛ, ɔde aduro kɔgyee obi kunu ma ɔbaa no a ɔte awareɛ no so de ahometeɛ ne adwendwene wuiɛ. Enti wɔrebɛwu no wuo mu no, nnome asɛm a ɔka de too ɔbaa no so no, Wɔanyi nkwadaa no amfiri mu abɛdi ɔbaa no even though sɛ ɔne ne kunu no ara na ɛwoo saa nkwadaa no, abɛdi nkwadaa no so but because of sɛ nkwadaa no akɔyɛ wɔ step sisters anaa step brothers no ma wɔfiri one father nti curse no bɛka maame no deɛ wawu no ma no. Mpakyɛ wote aseɛ? Wɔanyi ne mma amfiri mu. Wohu sɛ yɛyɛ aduaba ho asɛm bi, yɛakunkum nneɛma bi na yɛde biribi ahyehyɛ mu. Sɛ wo kunu kɔfa obi baa, ɛba, ɔkɔfa ɔbaa sɛ wɔne no retwe mpena, wɔakaakaakaa ara, wɔnte aseɛ, na last minute deɛ ɛbɛyɛ ne sɛ wɔbɛpamo no ɔbaakoro no aba na wodome wɔn a, gye wo mma firi mu. Sɛ wo ne barima no wɔ mma a wonnye mo mfiri mu a, adeɛ a wokaeɛ, ntamka a wokaeɛ, aduaba a wobɔeɛ no, ɛyɛɛ adwuma a, ɛnnya wo, wo koraa no ne wo kunu na ɔbɛnya wo mma. Ɛyɛ sei. Me ba, ɛyɛ sei. Me ba, ma yɛmmua asɛm a yɛaka yi a wokyere ahwɛ. M'adwene bu so, mepɛ sɛ mebisa wo. sɛ da meedwen no sare te. Ok. Saa eh blood eh bloodline family of what wei sɛ wɔ maame akyi sɛ wɔ papa akyi a dini na ɛtake effect paa ɛwɔ wo nipa. Hmm papa akyi deɛ no ntɛnkyii no nyinaa. Yɛka mogya a, mogya ne ose, ɛnyɛ wo ni. Agya ba na ɛyɛ ni, ɛnyɛ ɛna ba. Ɛyɛ hɔnho. Agya ba na ɛyɛ wo nua, mogya korɔ yɛ wo papa ba, ɛnyɛ maame korɔ. Mogya korɔ a ɛwoo mmɔfra yi hyira no na ɛfiri papa akyi na aba. Yafunu a ɛwoo wo. Nhyira no ɛfiri afuruma. Mogya no yɛ papa akyi because ɔno na ɛde adeɛ no ama maame na wakora wɔ ne yafunu mu nti ɛkɔyɛ DNA a yɛse yɛyɛ dɛn yɛfrɛ papa ayɛ dɛn aba ansa na maame no ho bɛhia no akyerɛ sɛ akwadaa no ne papa no deɛ no anyɛ dɛn anhyia nti sɛ yɛka blood line ne mmamia apam a ɛde akyi deɛ no ne And it takes only people with pure humility before the gods ɛfesi ahonhom no a obi a ɔkura pure humility a ɔnim wɔn akwan na wafesi wɔn because wobɛkɔ no na obi deɛ kɔ yɛde sekan asi mu to ntu ah wobɛkɔ no na yɛde sekan asi obi deɛ mu to ntu woka ho asɛm bi yɛ nyɛ yie because wɔyɛ no adeɛ a ɛyɛ no yɛ na ɔwuiɛ no Woayɛ me ade, ayɛ me ya. Miwuiɛ no, m'abusuafoɔ asan de sekan abɛsi so aka ntam agu so sɛ mensɔre nkɔyi nnipa ko a ɔyɛɛ me saa, menyɛ no bɔne. Ayɛ tuu. Nti sɛ sɛ nnipa me na mawu kɔ, ɛna mede yaw, wo ho yaw na mede wu kɔeɛ a, ok, mo invoke sɛ mengyae mu a, magyae mu, na deɛ ɔno nso de sekan bɛsii me so no, yɛkɔyɛ no wɛn? Ok, wohu sɛ, sɛ nnipa a ɔno ankasa Asɛm no fa ne ho no a wawu no, sɛ yɛ plidi ne spirit na ogyae mu a, deɛ ɔno nso bɛka ntam gu so sɛ, deɛ ɔkuu asimasi a ɔma wode wo yaw kɔ owuo mu na wagya wo ma wɔ akyire no a ɔma bɛyɛ mmɔbɔ no, ma saa nipa no mmra sekan a mede resi wo so sɛ gyina fa kɔ hunahuna anaa fa kɔ ku wɔn a wɔku saa nipa a ɔbɛkaa saa ntam no nso ɛwɔ sɛ ɔno nso yɛkɔ ne so. na ɔkɔ reverse yɛ no enti blood line no wo family no mu nom papa no side deɛ yɛ dangerous tumi etumi yɛ bebree no bebree no efi agya akyi ɛhyɛ sɛ yɛn kasa ɛwɔ obi kɔ baabi a ɛsɛ me maame na ɛyɛ no yɛn nka yɛ papa deɛ ɛsan sɛ ɛmaa yɛ mu wɔ ha. Biribi atumi kɔ sɛ dze yɛ ma yɛyɛ yie, ema no yɛ yie, but ɔyɛ den sɛ obi bɛka sɛ wo papa na ɛyɛ wo na wo koraa wɔgye adi, wobɛka sɛ oo bɛɛma adeɛ, but let me tell you, wo papa hyira wo a, wahyira wo, wo papa hyira wo sɛ etum, sɛdeɛ mese Kofi Bawuah da biara ogu nsa ɔsrɛ nkwa tenten ma no no, sɛ wɔhyira wo a, whether you like it or not, ɛte sɛ deɛ Abraham hyira Ishmael. Awɔ hɔ. Adɛn na Sarai de akyiri ankohyira Isak? Adɛn na Tamar ma Abraham kɔ akohyira ne ba Ismael? Ne maame ankasa gyae ma menyɛ. Agya na ehyira ɔba. Na sɛ agya anyɛ n'asɛdeɛ amma ne mma no anyɛ wɔn apɛdeɛ amfi agya hɔ a, ɛnna ɔna de ne ntaban butu ne mma so. Enti na ɔbaa brɛ hwɛ ne mma wie a, wɔdi ne berɛ so aba. Ne yɛ wu kɔ oh. Agya na hyira mma ɛsiane sɛ woyɛ bi mogya deɛ wo hye na obiara bɛba mu nti ɛ connect directly even though sɛ yɛ sɛ wo papa nie na wo maame nim kogyɛn sɛ nyɛ wo papa na ɔde bɛhyɛɛ no a so far as sɛ watena ne nwunu ase a ɔde ɔdɔ pa na watena sɛ ba no hyira wɔ yɛ adwuma. Nti meyɛ times mepɛ mmarima nhyira kyɛn mmaa deɛ. Wo nhyira nyinaa na ɔdi apɛ wɔ n'akoma mu. Na wohwɛ no sɛ wo papa ne wo maame woo wo no, biribi aba ma wɔagyae. Wo papa nso kɔeɛ no, wantwa n'akyi ammɛhwɛ mo. Ɔno na ahwɛ wo ara ma woanyin. Nti memfa no sɛ, wohu sɛ, ɛyɛ sɛ memfa no sɛ wofi wo. Wo wo kɔ wo papa hɔ nom no no wo maame wa hɛte no no no ɛbɛ ha no paa so deɛ asɛm ha na ɔka nkrasɛm gugu hɔ nti saa no wo wohu sɛ wo kɔ a ɛbɛ yɛ den ama wo sɛ wo papa nko nhyira wo nti ma wo nipa saa no dɛn na wo bɛ yɛ. Wahu sɛ ɔbarima biara a wanhwɛ ne fie so yie no obi bɛ hwɛ so yie ma no. Woanhwɛ wo mma yiye a, Nyame de adom ne akokoduro ne ahoɔden, nimdeɛ ne nyansa akyɛ ɔbaa no ma no hwɛ nkwadaa no. Na sɛ nkwadaa no renyin nwie na afei na wobɛyi wo agu mu koraa no a, hwɛ sɛdeɛ ɛne aniwuo a ɛyɛ a na ɛte wo. Te sɛ wo wo papa anhwɛ wo na wo maame na atɔ wo bidie, aka w'wom mu, atɔ wo twapea, ate wo dwa so fiti ahemakye kɔsi anadwo ahwɛ wo ma ɛnɛ woadi yie a, oopɛ nhyira a, wohyira fi kɔ wo maame fie. Wokɔɔ Maame hɔ esiane sɛ Nyame yɛɛ no sɛ Agya, ɔsan yɛɛ no sɛ Ɛna. Nti wonya this two spiritual protection ne blessings no fi Maame no hɔ. Because ɛduru mmerɛ a na anka ɛwɔ sɛ Agya na ɛyi school fees no, na Maame na ɛyi. Ne benkum kɔ, na ne nifa kɔ. Mo adidie, mo ntaadehyɛ, mo yareɛ mu, na ɔba asiri pɛ, na ne mma ho ayɛ hyehyeehye, nkwadaa no ada na ɔte hɔ ɔhwɛ sɛ anka na biribiri abɔ ne nan. Those moments no nyinaa na na Papa no nni hɔ a, Nyame ayɛ no sɛ Agya. Asan yɛ no sɛ na yɛmfiri ne nwunu ase nkɔhwehwɛ agya a wonnim aberɛ a wo maame da akɔ ma wodidiiɛ no, wonnim saa berɛ no, wonnim deɛ wo maame faa mu. Na mmom sɛ wɔtenaa ase wɔ anigye kwan so na wɔn ntam teteeɛ na ɛtumi kɔɔ ha kɔɔ ha a, na wɔn mmienu te wɔn ho ase a, obiara tumi hyira ma no yɛ yie. But agya dɔ sɛ ne ba, na wo ne no nni wantwiwantwi a, ɛwɔ sɛ ɔma no hyira wo. Nti sɛ wo hwehwɛ party no mu a, party bi a me bɛka ho asɛm yi ɛyɛ very close to me. Ɔmaame no ɔnfa ɔmaame nni agorɔ, ɔyɛ bɛɛma, nani ku ɔmaame no ho, nti na ɔwɔ ba baa a afe biaa so ɔde akora no kɔdi akwama, Tii ɔbaa no, akwadaa no maame, na ne barima no nni hɔ bio. Ɔkɔ mpaebɔ na ɔde ne ba prayers sɛ obiara kɔgyina na ɔbɔ mpaeɛ, mebɔ mpaeɛ ma me ba asemasi. Ɛna sɔfo panin a ɔwɔ hɔ frɛɛ no sɛ, Bra, wo ba yɛ baako pɛ ɔsene ara. Afei ɛka mfeɛ mmiɛnsa ho a yɛde no akɔ ne mama hɔ ama no akɔ akɔdi Buronya ɔsene ara. Afei wei, wɔgyina no sɛ akɔkɔ. yɛde akwadaa no bɛdi afenhyia na ɔbɛba aba abɛwu atɔ wo so na yɛaka sɛ wo na woantumi anhwɛ akwadaa no yie na maame no gyina hɔ sɛ yoo mate, ɔkyerɛ no akwankyerɛ so ɔ nyɛ. Nti yɛka tumi a ɛwɔ spiritual adeɛ mu, ɔkɔ honhom sɔre oo, na maame no sɛ ɔntɔɔ yɛ ɔmmra, obi a so na ɔka ntam bi wɔ yɛ no so na ɔkata so sɛ fa kɔbɔ hɔ, nti yɛwɔ pɛ sɛ wɔde wo ba yɛ Hannah ma ne se no. Saa kwan na Nyame, sɛdeɛ toa no bɛbɔ no, saa na Nyame nku no. Nti berɛ a yi maame bɛwu, ɔfii mogyaa saa non stop na owuiɛ. Berɛ a ne maame wuiɛ bɛsi ne nnɛ, n'abrabɔ asɛe. Ɛnnɛ no nyinaa no, mmarima a ɛwɔ mu nyinaa, wɔn mu akuaku 40 pɛ, ɛwɔ sɛ mo yerenom anaa mo mpamfoɔ na ɛhwɛ mo. Wɔkɔsi adwa a, so ɔte hɔ ara ni? Ne mfɛfoɔ ɔtɔn adeɛ na ɔtɔn na adi so, ne deɛ yɛntɔ. What happened? Ɔkyekye nkorɔfoɔ yɛ nka wo maame bɛkye wo a wo ba awe nti deɛn na ɔsiiyɛ dadeɛ bi twa dadeɛ mu nti sɛ woanhunu akyire ansɔre anka sɛ apam bi ɛsiiyɛ wɔ aberɛ a me nni hɔ mefrɛ mo akantena aka akyerɛ mo ɛnnɛ sɛ na mete ase koraa no a nyɛ adeɛ anka magye atom nti me ne me nkyirima yɛyi yɛti firi ase a wowie cos yɛhunu sɛ ebia ha Saa akwadaa no deɛ bɛ breaki record bi wɔ fie hɔ a me aka sɛ ɔmmu mma nkɔ awareɛ nso ɔmɔ bɛkɔ awareɛ wahunu but wo hwɛ papa no bra no wo hwɛ ne papa akyi a ɔmɔ yɛ adefoɔ maame no akyi ɛɛ yɛ maame deɛ ɔmɔ mma nyinaa yɛ basaa what happened the woman was so demonic nti wo hu obi deɛ no. Obi nso de ne nsa bɛbɔ wo bɛti kɔ. Deɛ wɔntumi nhyira no ne wɔadome no. Nti ahonhom a ɛma nnipa mma kɔ ba wɔn di yie no, wɔn hwɛ wo din na wɔn hwɛ wo line no mu a wo maame. Wɔawo nkurɔfoɔ mma papa na ɛnsɛ sɛ yɛhyira mo. Ɛwɔ sɛ mo mma brɛ mo bɔne nti. Nti sɛ yɛn yɛn maame nom ɛbɔ ne nti na yɛbrɛ a. Ne yɛsrɛ Nyame o, yɛsrɛ asase sɛ ɔmfa nkyɛ na yei ne yɛni hɔ bi na ɛsiiɛ na so ne yɛwɔ hɔ a yɛbɛhwɛ sɛ yɛ maame nkɔkye obi ba nwie na sɛ akɔkɔ nsi ɛno nti na yɛyi yɛ ti firi ne nua akoma ase ɛnyɛ dede yɛ hwɛ ɛyɛ ntam ka ɛyɛ afɔrebɔ ɛyɛ nneɛma bi a yɛde rejecte afiri ɔmo ho sɛ yɛmpɛ mo bio nneɛma a moyɛɛ saa mmerɛ no na mewɔ hɔ a nka menyɛ bi. Nti menyɛ me nkyirimma deɛ meyi me tiri afiri aseɛ. Nti ɛtɔɔ da a yɛn maame mo de ahokyere bi na ayɛɛ sɛ menya ba nti me kɔ maa m'adamfo bi de me kɔ nfie bi ano na me kɔɔeɛ no ɔkɔmfoɔ no ka kyerɛɛ me sɛ afe biara no menfa apɔnkye mmra afe bi so bɛsooeɛ no apɔnkye wanyɛ apɔnkye sika ayɛ asem a ɛda ho nti da biara woyɛ sɛ da biara wo sɔre na wo bu nsa da woanyɛ no wo nam ama wo kra ka akyerɛ wo ayɛ sɛ abɔsomdeɛ sɛ ei ɛnɛ deɛ woangu nsa nti ayɛ adeɛ ɛda hɔ wɔn mma no nso anka nkyerɛ mo sɛ me kɔɔ baabi na me nyaa mo nti adeɛ afe biara me yɛ nie na sɛ afe no so na wɔn mma no wɔn nwunu na wɔn ankɔyɛ a yɛda wɔn ka na bosom wɔ ba wɔn bibi. Suman no ankasa koraa mpo na ɔde ne ho no, wonni kwan a otumi ka sɛ wɔregye nkwa afi obi nsa anaa wɔrema nkwa, na mmom honhom ntɔkwa a ɛda wo ne awoɔ ntam na wɔagye ako. Na enti sɛ wɔka sɛ, Deɛn na wobɛnya ama me a? ka deɛ wo ne ɔno bɛtumi, ɛsiane sɛ wote ha yi. Ebia na fie a mete mu, tenantfoɔ no ha ha m'adwene no. Baa wo na woayɛ bɛrima a w'ani yɛ den, da koro bɛtumi abɛwoso wo ma moma ayɛ dɛn? Akɔ mo ano atom. Te sɛ wo ba na worekɔ a, mese wo kɔ a, wodeɛ gye nsuo bi nom, woba nso a mɛma wo nsuo anom. Ɛwɔ sɛ mepɛ ɛsi hɔ. Baa meka sɛ, hwɛ deɛ woayɛ yi, ɛnnɛ yi, afe bi a ɛbɛsi ɛnnɛ biara mɛma wo nsuo anom because woama me ho atɔ me. Afe no so na meyi m'ani a, sɛ wohunu me bi a wobɛdwa. Because mede ato me tirim sɛ afe biara bɛbrɛ me nsuo because of mpɔkwa bi a me kɔm awo nti. Enti yɛte ha a yɛrehwɛ deɛ ɛrekɔ so nyinaa wɔ yɛn abrabɔ mu no, yɛnkae sɛ AC no yɛ nihɔ. Wonyɛ fast ndiscipline wo ho wɔ efie ha ma adeɛ no sɛ, Hɛ, kɔyɛ ɔbɛdafoɔ nko ara. Akosua sii so 13 years na ɔwoyɛ. Me sister man so hum korɔ no koraa deɛ ɛyɛ me sɛ thirteen no wannya wei nyaa sei kyɛ sɛ obiara ni hɔ a kyɛ sɛ mo deɛ monya twenty years na obiara wɔ two two obiara wɔ four four nso mo nnya kunu but wo na wo ba a wo hwɛ mmiɛnɛ no it doesn't make you a loser it reminding you of nneɛma ɛwɔ abusua nim you sit upright and believe in yourself sɛ whatever holds this family back no I am not in connection with that and for that matter nti metwi me ho ayɛ dɛn. firi aseɛ na sɛdeɛ yɛtwe yɛn ho firi aseɛ no ne question no nsane no ho sua abusua wɔ away ɛfiri hɔ ɔmo boro gulf ebi tumi boro na ɔmo ada gate mu ama adeɛ akye ae ebi wɔ me fie ebi wɔ wo fie nanso me tɛm nyɛ kɔhwensani wate aseɛ ɛfiri hɔ kantɔkwa Ebi wɔ me fie, me papa ne me nua bɛrima, wɔyɛ baako pɛ, wɔkɔ ko ntɔkwa wɔ kuro mu, na wɔn de wɔn akyi ba akuraa no ase, wɔasan abɔ mu, nti wɔn reba kurom a, wɔn a wɔdi mo kuro no suro. Akuraa no nso, wɔn di wɔn akyi kɔ, wɔbɛsan abɔ mu, nti ntɔkwa pɛfoɔ bi hyia mu de afiri, nso yɛnkɔ ntɔkwa. Yɛ discipline body no. Yɛaka spiritual a, yɛn discipline body no sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a na ɛyɛ ateteekwasɛm na na wɔyɛ. Na deɛ ɛmaa wɔkɔyɛ mmɛmasɛm ne sɛ ebia na ɛma na anhwɛ amma akwadaa no berɛ a na wɔresi so no wɔantea no, ɔpue kɔba a na wɔagye no saa ara na wɔasan ama no aduane adi nti ɛyɛɛ no dɛ. Akwadaa ketewa no a ɔkɔbɔ nkurukyire ne ɔba na maame rehwɛ no nti mo nyinaa mobɛnyini bɛtoo sɛ mo sista panyin no wanyini na ɔwoeɛ nti obi rekɔ a wo sista a wowoo wontumi nka no deɛ ɛsiane sɛ maame anyɛ dɛn anka wo deɛ we discipline ourselves wo discipline wo ho nti na ɛma gyabidi awu aba ɛbɛyɛ graduate ɛbɛyɛ doctor wɔ discipline ho adɛn na woamɛtɔn gyabidie no bio wo discipline wo ho a Maame a ɔkɔɔ so ɔtɔ ntoosi da biara wɔ dwa so a ɔtɔ ntoosi wɔ ɛboro mfeɛ aduasa nso ntoosi homa abaa ɛnɛ ne nansa pɛ na yɛde maa no. Wo maame kɔdwom ahemakye na waba anadwo. Ɛnso so woahu baabi a na ɔwɔ? Wote Amerika. Wohu sika pa, wobɔ bra pa. Ahiafoɔ asɔfoɔ mma na ɛyɛ woɔ. Wode sipire wɔ ho ntia. Ɛduru stage bi na wohu sɛ, mm, Nneɛma yi deɛ, ɛha yɛ den mmom, nanso ahwɛ a medi dɛw no akyi a mabɛka fie. Enti ma mefa nwini nnom, na ɔdɛw wɔ nwini no akyi. Wohu sɛ wowe bitter kola a nwono, but wowe wie no a wohu nsu a na w'anom ate. Te sɛ woantisipee wo ho sɛ asɛm a ɛba abusua no mu no yɛ nsa hweam na ɛwɔ abusua no mu. Nkɔkora nnom, mmranteɛ nnom, agyanom nnom, mmɔfra nso nnom but me twa bani a ɔmo a ɔmo nnom nyina obiara nni quarter plot yɛ nyina yɛ henhan dan but me deɛ me ka nyame nan ɛka asase a me gyina so yi ɛnsɛ sɛ me yɛ kɔhwensani wonim koraa mpo no a ɔmmɔ da. Enti w'ankasa tumi ka ntam to wo tiri so ma no yɛ hɔ. Ntam ka deɛ, da biara meka o, sɛ wɔse nnipa tumi sua sɛdeɛ ɔbɛka ntam ato ne tiri so. Abusuakuo bi a me firi mu nie o, ɛkɔ no abusua, ɔwokoɔ abusua, meyɛ Anwulani o, meyɛ Dagatini o, meyɛ Frafrani o, meyɛ Mosini o, meyɛ Hoahoani, abusua me. Firi mu no, ɛyɛ akɔhwɛnsafoɔ bi sua, nanso mekɔɔ so nya me ntam kaa asase ntam sɛ, Me, deɛ ɛkɔmaa nsanom baeɛ no, meyi me ti firi aseɛ, ɛsiane sɛ ɛnsi no, na menni hɔ bi. Awurade, ma w'abɔfoɔ ne wo Honhom Kronkron mmɛhyɛ me ma, na sɛ ɛkɔba sɛ yɛyɛ adwaman bi sua a, adwaman tumi ntumi mmu awura me. Wowie a, ɛnyɛ saa fasting no, na sɛ wobɛtwa saa hundred days no agu so, nso wobɛkɔ akɔbɔ adwaman. Ntam ka nyɛ adwuma. Menkaa sɛ mpaeɛ nyɛ. Mpaeɛ ne directions na ɛnam. Nti wobɔ mpaeɛ no wie a, wohia m'akadeɛ. M'akadeɛ no bi na mɛka akyerɛ mo. Ntam ka hia paa. Sɛ wobɔ mpaeɛ wie a, wohia akwankyerɛ. Ntam ka.

Wo na mede medium bi sɛ wo either sɛ wode please adeɛ a wopɛ anaasɛ wode reverse adeɛ a wompɛ nso we have attraction and reversing sɛ wonnim saa nneɛma wei how to attract and how to reverse a you will be praying in vain even the blood is speaking but it wouldn't benefit you because you don't know how to connect to the blood nti yɛ a na meka sɛ yɛn nyinaa no Yɛ, yɛ, yɛyɛ adesuafoɔ, ne ɛtɔ da a, mehwɛ pure spiritual people a, they can command things to happen, ne masua adeɛ afiri wɔn hɔ. Ɛnyɛ me a, nhu, ɛnyɛ wɔn, ɛnyɛ wɔn ho. Nti sɛ wopɛ sɛ wosua adeɛ na wohu sɛ family pattern, blood line pattern no, Yɛbom twoo ho firi mu a gye tom sɛ wobɛtumi because deɛ wɔkɔfaa saa amaneɛ no baa fie no ɔno nso na ɔyɛ nnipa te sɛ wo ɛna deɛ wɔkaa ntam too abusua no sɛ ɔmama yɛ sei nso na ɔyɛ nnipa te sɛ wo ɔnyɛ honhom wɔkɔmande biribi na ɛsiiɛ nti sɛ wotu wobɛtumi arevɛse wo deɛ no ama no ayɛ dɛn ama no ayɛ yie yɛn nyinaa we are God on our own we have a unique spirit a Sɛ yɛka sɛ yɛyɛ ho adwuma a, our problems will be less. Meda mo ase sɛ mugu so hwɛ me. Wonte nea yehyiaeɛ yi ase anaa wowɔ topic bi a wopɛ sɛ yɛ treati a, comment section hɔ no, ma me mbra kama kama kama. No disrespect. Ɛsono wo som ɛna ɛsono obi so som. Obiara ne kwan a ɔfa so frɛ ne Nyame. Saa nso na obiara ne ne nkrabea. Meda mo ase. Ma yɛ so yɛda wo ase ma ɛbie ni bebree ɔse wo ka sɛ yesu mogya no ɛdɛn na wo beka yesu mogya no ho ama no adi mu nti me serɛ wo direction wei a wahyɛ no wo nya no wɔ bebia sei di nasɛm no a ɔka no so na yɛ deɛ na ɛsɛ na yi wo tifi no nwe apam bi ase na tumi bɔ wo bra na nsi wo yie na wo so wo di yie no bi a ɛyɛ. Woso tɔ kaa no bi a, ɛyɛ. Woso dan no bi a, ɛyɛ. Wotu kwan no bi a, ɛyɛ. Nti no, ndi wo nua ndi wo nua agorɔ. San ma wo nua na wo nua nso nya bi nhwɛ. Ɛda foforɔ, yɛbɛsan ahyia. Yɛda mo ase